Insellmilkom u nilqagħkom għat-tielet programm mis-sensiela Il-Kontro-Rivoluzzjoni. Illum jiena flimkien mal-President tal-Għaqda għaċ-Ċiviltà ta' Difiża taċ-Ċiviltà Nisranija f'Jo Malta Kristjana, is-Sur Philip Beatty, ħa nitkellmu, ħa nagħmlu, ħa nitkellmu fuq it-tiele, ħa nitkellmu dwar il-rivoluzzjoni ġewwa l-Knisja. Dan huwa suġġett importanti ħafna, partikulari ħafna għaliex Xi ħaġa li qed taffettwana direttament anke għalina li nemmnu li aħna Kattoliċi, xi drabi jkun hemm sitwazzjonijiet fejn ngħidu ma kif dak is-saċerdot tkellem hekk jew kif fil-Knisja ġrat din il-ħaġa. U r-riżultat ikun li riżultat ta' infiltrazzjoni ta' problemi li ilhom ġejjin għexieren ta' snin u forsi aħna bħala nies li fil-ħajja tagħna ngħixu b'ċertu hecticness ngħidulha u taħdem dan ma tagħtix każ, ma nkunux qed nindunaw li dawn il-problemi jkunu daħlu u jaffettwaw il-mod kif kif il-Knisja joħorġu ċertu affarijiet minnha li ma jdoqqunniex jew inkella ma jmorrux mal-ħsieb Kattoliku kif aħna mrobbijin u ġejna mgħallmin minn mindu konna żgħar sal-lum. Għalhekk issa aħna naraw filmat fuq dan is-suġġett u wara jiena u s-Sur Beattie niddiskutu fuq da suġġett tant importanti u delikat. Kif rajna fiż-żewġ taħdidiet ta' qabel, in-natura tar-rivoluzzjoni hi anti-Kristjana, anzi speċifikament anti-Kattolika, iżda l-aktar li tolqtok hija l-infiltrazzjoni tar-rivoluzzjoni fil-Knisja Kattolika, kif seħħet u x'effett qed tħalli din irridu neżaminaw sew. Il-bidu, ir-Rivoluzzjoni Franċiża kienet waħda mdemma li wasslet għal persekuzzjoni ħarxa fuq il-Knisja Kattolika. Matul is-seklu dsatax u għoxrin naraw attakki qliel minn elementi rivoluzzjonarji fl-Ewropa u fil-kontinent Amerikan, b'eluf jekk mhux miljun ta' martri, iżda fl-istess waqt naraw proċess ta' infiltrazzjoni ispirat mix-xewqa li l-Knisja tkun parti minn dinja moderna li qed tibda tinbidel b'rata mgħaġġla. Ħa nagħtu ftit eżempji żgħar hawnhekk. Fis-seklu dsatax kellek attentat fl-Ewropa sabiex jaqgħet il-liberaliżmu li ħareġ mir-Rivoluzzjoni Franċiża, jiġi u jiġi adottat minn ħassieba Kattoliċi li xtaqu jaġġornaw it-tagħlim tal-Knisja. Kellek ħassieba bħal Lamennais li ppruvaw iżewġu ideat egalitarju u sekularisti, ta' Illumiliżmu u Liberaliżmu. Bosta drabi kellek ukoll attentati sabiex jiġu miżżewġin id-duttrina Kattolika flimkien ma' ideat ispirati mis-Soċjaliżmu. Dan wassal sabiex il-papiet minn Girgor sittax, Pirju disa', Iljun tlettax u speċjalment San Pirju għaxra jġġieldu kontra dawn l-ideat żbaljati. Kellek kundanni, fosthom is-sillabu tal-erruri tal-Papa Piju disa', fejn naraw numru ta' kundanni ta' ideat, u l-enċiklika Pascendi Dominici Gregis tal-Papa San Pirju għaxra li kkundannat l-iżbalji ta' dawn l-ideat kif ukoll tal-ideat li jissottomettu t-teoloġija għax-xjenza billi sejħilhom l-ereżija tal-moderniżmu, li hija s-somma, jiġri l-ġabra, ta' kull ereżija. Aspett ieħor inkwetanti tfaċċa li tfaċċa kien dak tal-Amerikaniżmu, ispirat minn ideat Ewropej li semmejna qabel. Dan kien attentat biex jintegraw il-kultura il-kulturi diversi li kienet kienu jeżistu fl-Istati Uniti mal-prattika u t-teoloġija Kattolika. Fost dawn kellek ħassieba bħal Isaac Hacker li saħansitra bil-ħsieb tagħhom kellek periklu ta' relattiviżmu u theddida għall-uniċità tal-Kattoliċiżmu. Dan il-kurrent ġie kkundannat mill-Papa Leon Tlettax fid-dokument Testem Benevolentia Nostra. Fis-seklu għoxrin tfaċċa n-Nouvelle Theology u t-Teoloġija tal-Liberazzjoni. Minkejja l-kundanna u l-azzjonijiet tal-papijiet, l-ideat imsemmija komplew jinfirxu, speċjalment f'universitajiet u seminarji fi Franza u l-Ġermanja, fejn tfaċċa moviment għal bidliet teoloġiċi u liturġiċi, dik li kienet tissejjaħ nouvelle théologie. Dan il-moviment kien immirat li joħodha kontra dik li kienu jsejħulha riġidità imposta minn San Piju X, Fost dawn kellek teoloġi bħal Henri de Lubac, Pierre Teilhard de Chardin, Hans Urs von Balthasar, Yves Congar, Karl Rahner, Hans Küng, Edward Schillebeeckx, Marie Dominique Chéneau u saħansitra Josef Ratzinger. Bosta minnhom daħlu f'kontroversji dwar l-infallibilità papali, l-awtentiċità tar-rakkonti Bibliċi, anki saħansitra l-verġinità ta' Marija. Minkejja li kellek teoloġi bħal Reginald Garrigou-Lagrange li l-influwenza ta' dawn it-teoloġi żdiedet mal-Konċilju, li kkumbattewha, jiġifieri, imma mbagħad l-influwenza ta' dawn it-teoloġi żdiedet mal-Konċilju Vatikan it-Tieni, b'numru minnhom jiffunzjonaw bħala periti ta' dan il-Konċilju. Din l-influwenza wasslet għal forom ta' ekumeniżmu jiċħad il-primat tal-fidi Kattolika, relattiviżmu sfrenat u laxkezza fit-tagħlim dwar il-moralità tal-Knisja u saħansitra d-domma. Kurrent li mbagħad affettwa ħafna l-proċess rivoluzzjonarju fil-Knisja hija dik tat-teoloġija tal-liberazzjoni, moviment mibni fuq it-tagħlim u ħidma ta' teologi bħal Leonardo Boff, Gustav Gutierrez kif ukoll isqfijiet bħal Dom Helder Camara u Pedro Casaldigas. Dan il-moviment jista' jitqies bħala moviment Marxista mlibbes libsa nisranija użat bl-iskuża li postijiet Latin Amerikani jridu jgħaddu minn revoluzzjoni u minn proċess revoluzzjonarju mbierka mill-Vanġelu. Saħansitra kellek saċerdoti jingħaqdu mal-gwerilli bħal Camillo Torres Restrepo li miet jitqabad bħala rivoluzzjonarju. Din it-teoloġija kienet ikkundannata sew mill-Papa Ġwann Pawlu t-Tieni u sew minn Papa Benedittu Sittax, però llum donnu qed jiġu aċċettati. Minkejja l-attiviżmu tal-proponenti ta' din it-teoloġija, l-Amerika Latina tilfet komunitajiet sħaħ ta' Kattoliċi li ħassew li mhux qed isibu l-Evanġelu fiha. Dan l-aħħar il-loġika tal-infiltrazzjoni qed tinħass aktar fil-laħam il-ħaj fil-Knisja meta bdiet tadotta tradizzjonijiet tribali u drawwiet bħalma rajna fis-Sinodu tal-Amazzonja bi xbiehat tal-Paċamama kif ukoll pożizzjonijiet ambigwi u saħansitra li jmorru kontra l-moralità Kattolika f'tagħlim rigward koppji u atti sesswali ta' nies tal-istess sess. Fl-episodju li jmiss ser nitkellmu fuq il-Kontra-Rivoluzzjonarju, il-Kontra-Rivoluzzjoni, skużi, u kif din isservi ta' antidotu ta' dan kollu. Tajjeb, eh, ningrazzjakom tal-li tissegwuna. Issa, ħana għamlu ftit ħan nitkellmu diskutu jena u s-surbiti dwar dak li rajna. Issa, ħafna drabi jiġri li Meta naqbad xi diskursata hekk jgħidulek imma l-Knisja hemm bżonn tadatta ruħha għaż-żmien, speċi taġġorna t-teoloġija tagħha, tbiddel it-tagħlim biex tiġbed iż-żgħażagħ, il-famuża skuża taż-żgħażagħ. Dina ilna nisimgħuha issa 70 sena mis-snin 60, fatt illum iż-żgħażagħ ta' dak iż-żmien saru n-nanniet, Jena ħob ngħidlhom iż-żgħażagħ ta' 70 u 80 sena li ħafna drabi huma dawk li ktar jimbuttaw dawn l-affarijiet għax kultant tiskanta ż-żgħażagħ li huma propju żgħażagħ ma tantx ikunu interessati u dafet imma ż-żgħażagħ iż-żgħażagħ ta' 70 sena donnhom joqogħdu jridu jaġġornaw u jagħmlu. Alla, dina verament edha tajn, meta meta l-Knisja tibdel it-teoloġija tagħha tal-im tagħha, tadotta daw l-idejat rivoluzzjonari, hemm verament tkun edha edha timxi għal mal-missjoni ta' Kristu.

Qal meta għamel għamel ħabbar ħabbar il-kunċu qal biex indaħħlu ftit arja friska fil-Knisja u naġġornaw ruħna mal-kurrenti tad-dinja. U waqt il-Kunċilju ġara dak li ġara Hemm ħarġu ħafna dokumenti b'lingwaġġ sabiħ, uħud mid-dokumenti fil-fehma tiegħi problematiċi anki mill-aspett dottrinali, imma wara li għalqet il-Kunċilju għalaq qalu mela aħna issa ħammorru u naffrontaw id-dinja mod differenti u li ġara kien li l-Knisja minflok marret Biex tevanġelizza d-dinja, id-dinja vvanġelizzat il-Knisja. Mela, u nistgħu nħarsu lejn dak li ġara wara. Mela, wara n-1965, u kien hemm dak iż-żmien ir-revoluzzjoni sesswali u l-hippies u d-droga u t-taħwid kollu, minflok il-Knisja qalet id-duttrina u t-tagħlim irridu nsaħħuhom, sfortunatament qalu ejja naġġornaw ruħna għal kif jaħseb il-bniedem modern. Mela jekk il-bniedem modern jemmen fil-free love u fit-taħwid u fid-drogi irridu nagħmlu allowances għal dawn l-affarijiet. Issa Sidna Ġesù Kristu x'qal? Morru f'kull pajjiż u xerrdu l-fidi tiegħi. Ma qalx issa u mbagħad wara elfejn sena biddlu u għawġu t-tagħlim tiegħi biex taġġornaha. Jiġifieri, l-essenza tal-Kristjaneżmu, wara kollox l-unika forma korretta ta' Kristjan hija l-Kattoliċiżmu, ma tistax tinbidel. Jiġifieri, jien nibża' meta nisma' ħa nbiddlu t-tagħlim. Kif tista' tbiddel it-tagħlim inti? Meta trid tkun fidili lejn Sidna Ġesù Kristu? Xiex ħa nibdew ngħawġu u nbiddlu l-bib? Per eżempju, jekk Kristu kkundanna d-divorzju għal fejn se ngħiru, x'nagħmlu issa? Ngħidulu, Issa nagħmlu allowances u naġġornaw ruħna u niddjal. Inti trid tkun Kattoliku in season u out of season. Bid-diffikultajiet kollha li trid iġġorr. Issa, ir-riżultati ma tantx jidhru sbieħ għax wara dan l-aġġornament kollu ħa nalaqgħu u dal-xqal illi din l-arja friska, il-knejjes batlu, is-seminarji tbattlu, ereżijiet bdew jiżdiedu fil-Knisja, qatt ma rajna daqshekk ereżijiet jiżdiedu fil-Knisja, ġlied intern bejn isqfijiet, bejn kardinali, saħansitra anke fil-Vatikan kien hemm Anki ċerti dokumenti tal-Vatikan in-nies jistagħġbu t-tip ta' diskors li hemm fihom, jiġifieri il-frott ma tantx jidher sabiħ ta' din biċċa xogħol. Ekku. Ġifieri min joġġezzjona u jgħidlek le għax hemm bżonn ikunu moderni, eh, kun modern kemm trid. Ma sax tawweġ imma it-tagħlim, ma sax tawweġ il-Vanġelu. biex tkun minn għalik modern. Ekku fil-fatt il-kontinwazzjoni li fil bej Kristu u l-Knisja hija sinjal ċar tal-missjoni divina li Ġesu Kristu ta' l-Knisja tiegħu. U fil-fatt waħda mill-affarijiet li tixxukjak u ħafna nies forsi kien ħarbitilhom kien meta miet il-Kardinal Karlo Maria Martini ta' Milan U niftakar, jien għandi drawa qabel ma nidħol fil-għodok meta mmur fuq ix-xogħol hemm inħobb nidħol nsib xi ħanut minn daw tal-kafè noqgħod immur nieħu kafè minn hemmhekk u noqgħod nissemma naqra x'ikun għaddejjek u niftakar kien hemm wieħed daħal, kont sorpriż verament, qal Allora x'qal il-Kardinal il-Knisja ilha 200 sena lura u daw ishom bdew jaqblu sa x'fehmu l-bambin biss jaf, però Jiena fhimt x'kien qed jgħid il-Kardinal Martini, kien qed jgħid li l-Knisja propju ma adottatx il-valuri tal-Illuminizmu li kienu minn sena ilu. Biex biex ta' kemm li kollok kardinal prinċep tal-Knisja qed jitkellem dal-mod hija inkwetanti għax nafu l-valuri tal-Illuminizmu kienu dawk li l-Ewropa skristjanizzawha. Ġifi, huma affarijiet li inkwetanti. Issa, ħafna drabi tisma' min jgħidlek imma l-Knisja hemm bżonn tiddjaloga mad-dinja biex tifhimha u niddjalogaw. U in teorija li inti titkellem ma' xi ħadd li mhuwiex tal-istess opinjoni, in teorija huwa tajjeb. Imma fil-prattika dak li jsir ikun djalogu ta' veru jew inkella xi ħaġa oħra u għaliex hija ta' periklu meta meta jkun qed jiġru dawn l-affarijiet. X'inhu l-kunċett ta' djalogu? L-awtur ta' dan il-ktieb, Revolution and Counter-Revolution, għan nurih daqsxejn lit-telespettaturi, il-Professur Plinio Corrêa de la Vera, kien kiteb ktieb ħafna tajjeb fuq id-djalogu u kif il-mentalità tiegħek bil-mod il-mod jinbidel mingħajr ma tinduna. u tasal għal pożizzjonijiet totalment kontra l-pożizzjonijiet oriġinali li kellek minħabba dal-proċess. Fih innifsu d-djalogu m'hemm xejn ħażin. Imma kif tmexxi d-djalogu hu importanti. Għaliex? Għax għal dawn l-aħħar 65 sena, aħna l-Kattoliċi u l-Knisja tagħna ddjalogat mad-dinja, imma aħna dejjem kellna nagħmlu l-kompromessi fuq l-affarijiet kollha. Mela da x'djalogu hu? Għax id-djalogu jien nifhem illi aħna d-djalogu għandu jkun illi parti waħda tressaq il-pożizzjoni tagħha ċar kemm jista' jkun, b'mod forsi b'mod diplomatiku imma mingħajr ma jbiddel il-verità biex ma joffendix il-parti l-oħra, imma trid tkun ċar fid-diskors tiegħek. Il-proċess ta' djalogu li sar dawn l-aħħar 60 sena, ma, id-djalogu ma kienx ċar, il-messaġġi kienu kontrastanti, ċerti affarijiet ma kienux koerenti, u dejjem kienet il-Knisja illi kellha tieħu pass lura, erba' passi lura, ara per eżempju d-djalogu li kellna mal-pajjiżi komunisti wara, wara, wara l-Konċilju. X'ħadet il-Knisja? Il-persekuzzjoni tal-Knisja kompliet? Il-Kardinal Mindszenty ġie mneħħi mill-Arċisqof ta' Budapest minn Papa Pawlu Sitta biex jintgħoġob mal-Gvern Komunista Ungeriż u fl-istess ħin u dak iż-żmien imbagħad l-Arċisqof Casaroli imbagħad li sar il-Kardinal Casaroli, Segretarju tal-Istat fi żmien il-Pontifikat ta' Papa Ġwanni Pawlu t-Tieni. Dak imar il-Kuba fis-snin sebgħin jidhirli, u ta konferenza stampa fejn qal il-Kubani kollha kuntenti taħt ir-reġim Sovjetiku u Komunista ta' Fidel Castro. Mela, dan id-djalogu li ridna, ma il-Knisja tas-Silenzju fil-pajjiżi tal-Lvant, tal-Ażja Komunista u Soċjalista, dak għandna nagħlqu għajnejna. u l-persekuzzjoni għalihom, u mbagħad immorru nitkellmu u niddjalogaw ma' dawk li litteralment iridu jkissru l-Knisja u qisu xejn mhu xejn. Fil-fatt, għadna kif rajna din il-ġimgħa stess il-ftehim bejn iċ-Ċina u l-Vatikan reġa' ġie mġedded li permezz tiegħu l-isfijiet li tant irreżistew l-attentat biex il-Knisja tinħataf mill-Istat li spiċċaw persegwitati l-ħabs, dawn komplew jitwarrbu biex jiġu minflokhom nies appuntati mill-istess Partit Komunista biex imexxu l-Knisja Kattolika fiċ-Ċina. U dil-ħaġa turi kemm kemm aktar milli djalgu hija kapitulazzjoni. Jiena minn forsi jixtieq anki jaqra xi daqsxejn nistieden il min jekk issibu xi ħadd minnkom il-telespettaturi. Issibu l-biografija l-awtobiografija tal-Kardinal Minzenti u taqraw l-aħħar parti tagħha li fiha jsemmi kif kif hu stess kien ġie tradut mill-Vatikan. Ġifieri dan ġġieled ġlieda sħiħa, għamel snin twal il-ħabs, ippersegwitat l-ewwel min-Nazisti u mbagħad mill-Komunisti. Kellu mbagħad jisib rifuġju fil-ambaxxata Amerikana u ma setax joħroġ minn hemm sakemm tħalla jitlaq mill-Ungerija imur fil-Punent. U minkejja kollox, minkejja li tant iddefenda l-Knisja li tant kien uħobb u taħajtu għalija, ġie literalment tradut mill. Ejja, U del proċess ta' infiltrazzjoni. Żgur, eh, dik kienet ġurnata sewda ħafna fl-istorja ta' Knisja meta ġie mneħħi minn Arċisqof ta' Etzergom, il-primat tal-Ungerija, x'kien eh, verament Kardinal Appostoliku u difensur tal-fidi Kattolika kbira ġewwa l-Ungerija u litteralment ġie tradut mill-Vatikan f'isem dan id-djalogu li l-Vatikan riedet mal-pajjiżi Komunisti, nerġa' nirrepeti, minn liema djalogu frott tajjeb ma ħareġ xejn, għax il-persekuzzjoni tal-Kattoliċi żdiedet, u nixtieq inżid oħra, inti għadek kif semmejt il-kwistjoni jew it-trattat maċ-Ċina, bejn il-Vatikan u ċ-Ċina illi ġie mġedded, veru. Sal-lum it-test ta' dan id-dokument ma ġiex ippubblikat mill-Vatikan la mill-Gvern Ċiniż, qed jinżamm mistur u sigriet fuq insistenza tal-Gvern Ċiniż. Mela, aħna llum il-ġurnata l-Knisja titkellem favur trasparenza u onestà u dawn l-affarijiet u mbagħad trattat daqshekk importanti, daqshekk kruċjali għall-Kattoliċi Ċiniżi, Alla jbierek, jinżamm mistur sija mill-Vatikan u sija mill-Gvern Komunista Ċiniż. Imma mill-Komunisti Ċiniżi ma tistennax, ma tistenniex aħjar. Imma mill-Vatikan wieħed seta' jistenna ħafna aħjar. U fil-fatt dan narawh across the board. Per eżempju, tkellimna semmejna s-Sinodu tal-Amazzonja u dak il-famuż ritwali li saru quddiem il-Paċamama u dan kollu u kien hemm meta xi ħadd staqsa u mbagħad ma anki ġurnalist li mhux kattoliku, ġurnalist lajk, jiġifieri jidhirli ma' Reuters kien, anki f'postijiet Sabu li tmenin fil-mija tan-nies li jgħixu fl-Amazzonja kienu Kattoliċi u ma baqgħux. Ħafna minnhom qalbu Evanġeliċi. U darba minnhom xi ħadd mar u qal speċi qal aħna l-Kristu ridna. U ma sbejniex insibuh sfortunatament fil-Knisja Kattolika. Ġifieri, u din hija t-traġedja l-kbira ta' dal-kurrent ġdid ta' l-aġġornamento li suppost kellu jkun it-tieni rebbiegħa tal-Knisja minflok spiċċa ħarifa. Żgur. U la semmejt l-Amerika Latina, l-Brażil, interessanti wkoll illi partikolarment fl-Amerika Latina, fil-pajjiżi kattoliċi, kattoliċissimi tal-Amerika Latina, eluf u eluf jekk mhux miljuni ta' kattoliċi saru protestanti, litteralment għax talbu rivelazzjoni minflok rivelazzjoni tawhom rivoluzzjoni. U hija ħasra kbira illi llum il-Brażil, per eżempju, dawk hemm miljuni li kollha kienu Kattoliċi u llum saru Evanġeliċi, saru Protestanti għax ma qablux mal-fatt li l-Knisja minflok tippriedka l-Evanġelu kienet tippriedka l-korrettezza politika u t-teoloġija tal-liberazzjoni. Fil-fatt, ftit tal-xhur ilu kelli, kont qed Tagħmilx qatta' xi żmien ma' wieħed żagħżugħ minn El Salvador u xxukjatni, eh, dan ġifieri ġu twielet familja protestanta, ma' kien kattolika. Imma l-ammont ta' tal-im żbaljat li kellu fuq il-kattoliċiżmu, da' kien jaf li aħna insara. Ġifieri biex dan pajjiż jismu El Salvador, pajjiż imsemmi għal Ġesu Kristu Salvatur. Għal Salvatur. U dan għaż-żagħżugħ laqas biss għandu idea li aħna bħala kattolċi, aħna nsara, dan beda jaħseb li aħna xi forma ta' pagani, għax unaduraw l-istatu u dal-affarijiet. Oh. U kienet interessanti għalix meta tara da zazuħ li t-tifel sew ħanajtek, ġifi, jitkellem dal-mod tibda tajt imma dil-ħsar. U dina mux bis edha ġewwa El Salvador hija problema edha Malta wkoll. Ġillum ġurnata għandna żgħażagħ li ifittxu lil Kristu fil-Knisja Kattolika u l-Knisja tant tibża' il-imbat ma jsibux sodisfazzjoni murulek f'xi setta evanġelika. Tiġri għaw Malta wkoll. Ġrat u għadha tiġri Malta. Ġifieri hija xi ħaġa li hija traġedja. Allora argument ieħor li ġilli tisma' semmejna l-Amerika Latina u l-Amerika Latina li l-ikbar kontinent kattoliku fid-dinja jew kienet sa ftit ta' żmien sissa, ma qiegħda kif qegħdin l-Ingliżi qegħdu on the brink. U jsemmu lek imma t-teoloġija tal-liberazzjoni kienet frott ta' dialogu ta' ħsieb tas-sitwazzjoni partikulari li kien hemm fl-Amerika Latina, li jiena nemmen anki wara li tkellimt ma' nies mill-Amerika Latina ma hija sitwazzjoni partikulari xejn għalihom, is-sitwazzjoni tagħhom hemm hija s-sitwazzjoni tagħna hawnhekk, jiġifieri l-istess tip ta' problemi jkunu. Imma imma dejjem żammew qisu xi post eżotiku fejn kellhom ċirkustanzi allura adottaw dit-teoloġija tal-liberazzjoni li Illi suppost qiegħda hemm biex taqbeż għaż-żgħir, aħna nħobbu ngħiduha taqbeż għaż-żgħir, jiena tbiżżagħni l-kelma żgħir, mhux għax jien m'għandix simpatija ma' Minnu Battuta, anzi bħala Nisrani obbligati li niddefendu u ngħinu l-vulnerabbli, imma l-kelma żgħir ħafna drabi tintuża biex ngħakksu u noħolqu sistemi li huma inġusti ħafna. speċjalment meta nlibsu l-Kristjaneżmu ma' Marxiżmu. Hawnhekk għan nistqar daqsxejn fil-ħajja personali tiegħi, f'mument minnhom minn ħajti kelli nagħmel xi riċerka li tinvolvi nitkellem u nirriċerka ma' nies li ġejjin minn pajjiżi li kienu taħt il-komuniżmu. Ehm, u waħda nfat li xxukjatni kemm il-Marxiżmu, kemm il-komuniżmu huwa għandu qoxra kważi kważi taħnina, ma fil-verità jnażżal il-bniedem minn kull element uman tiegħu, jiġi sottomess għall-istat. Allora, din it-taħlita ta' Marxizmu u Kristjaneżmu Għaliex eh, li taqbeż, għaliex hija ħażina, għaliex kellek kellu ikollok eh, papijiet jikkundanawha, teoloġi jikkundanawha. Illum il-ġurnata donnu qed nħarsu eh, donnu del-kurrent fil-Vatikan li qed jala għajn waħda favurija, għadu kif mitgustja Gutierrez jumejlu. Imma fil-verità hemm kondanni sħaħ kontra t-teoloġija tal-liberazzjoni. Għaliex hija daqshekk ħażin, hekk qed naqbżu għażarkja, dak qed jaqbeż għażej, x'hemm ħażin fija din? Għaliex il-teoloġija tal-liberazzjoni l-bażi tagħha hija Marxista mhijiex teoloġija as such, għax it-teoloġija hija l-istudju ta' Alla u l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' Alla. It-teoloġija tal-liberazzjoni mhijiex l-istudju ta' Alla, Hija analiżi Marxista tal-bniedem u l-affarijiet li jduru mal-bniedem fis-soċjetà. Jiġifieri, fir-realtà mhi teoloġija xejn. It-tieni, u forsi iktar importanti, peress li hi bbażat fuq il-Marxiżmu, allura hija bbażat fuq il-mibegħda tal-klassi, jew fuq il-ġlieda tal-klassi. U juża lenti Marxisti li jgħid li l-istorja tal-bniedem kienet dejjem storja ta' materjaliżmu. Jiġifieri, l-ekonomija resqet l-istorja, mentri għalina l-Insara mhu veru xejn. Għax l-istorja mhijiex immexxija mill-ekonomija jew mill-ġlieda bejn il-klassijiet soċjali, imma hija mmexxija mill-rieda ħielsa tal-bniedem Jekk irid ikun immexxi mill-Ispirtu s-Santu għal dawk li aċċettaw ir-rieda t'Alla, u għal dawk li ma aċċettawx ir-rieda t'Alla, huma wkoll kellhom l-influwenza fuq l-istorja. So, tant hija żbaljata t-teoloġija tal-liberazzjoni li tużi analiżi Marxista. Tgħid illi s-Sinjur minnu nnifsu huwa bniedem ħażin. Minnu nnifsu. Ma jistax ikun illi hemm bniedem Sinjur li huwa tajjeb li għandu kuxjenza. U l-foqra kollha huma tajbin, jiġifieri anki jekk hemm foqra ħallilin, diżonesti u da, dawk huma qaddisin. Allura hija teoloġija illi hija kważi n-negazzjoni jew l-antitesi tal-Kristjaneżmu. Sidna Ġesù Kristu mar jiekol ma' nies sinjuri. Kellu ħbieb li kienu nies sinjuri, niftakru Ġużeppi ta' Arimatija, niftakru Nikodemu. Kellu ħbieb li kienu sinjuri. Ma qagħadx jgħid illi s-sinjuri kollha ħa jmorru l-infern. Imma t-teoloġija tal-liberazzjoni, għax influwenzata mill-Marxiżmu, minn din il-mentalità soċjalista, illi tmexxi l-mibegħda tal-klassi u l-ġlieda tal-klassi, hemm jasal għal dawn il-proposti fejn jgħid, isma', m'għandkomx hekk, ħuduh u użaw il-vjolenza. U t-tielet ħaġa, il-teoloġija tal-liberazzjoni tiġġustifika l-vjolenza biex iġġib il-kambjamenti fis-soċjetà. Xi ħaġa li għalina l-insara mhux aċċettabbli. Fil-fatt kellek każijiet, pereżempju semmejna l-Camillo Torres, Vestropo li kien saċerdot illi qabad il-machine gun u mit jiġġieled, insomma f'evoluzzjoni. Kellek jew ċertu Taljan hemm kien jgħidulu frate mitra, fra mitra, mitra għal-machine gun hemm Fil-fatt imbagħad dan ħassu li qal qalu stess f'intervista qal għal meta mbagħad bdejt ninduna qed nispara qal kif nista' jkun jiena nikkonsagra u nispar fl-istess waqt. Hu waqaf minn patri, mhux waqaf minn gwerilli, waqaf minn patri. Eventwalment mar l-Italja mitt xi sentej ilu, ġifieri mar lura l-Italja. Imma kellek din l-idea tal-patri tas saċerdot li jkun parti, jkun rivoluzzjonarju. Ma jfissirx li ma naħdux kontra l-inġustizzji fis-soċjetà, jew nkella ngħidu, imma imma hemm mod mod kif wieħed joħodha kontra u anki ma tistax biex toħodha kontra l-inġustizzja toħloq inġustizzja akbar. U fil-fatt hekk kiteb dak iż-żmien il-Kardinal Ratzinger meta kkundanna t-teoloġija tal-liberazzjoni fid-dokument famuż Libertatis Nuntium. Fejn qal li din it-teoloġija Trid tissolvi l-problemi tal-inġustizzja billi toħloq inġustizzji ġodda. U tressaq dawn il-pajjiżi li jgħidu li huma fil-proċess ta' żvilupp lejn mudell illi hemm fil-pajjiżi komunisti. Dix ġustizzja soċjali kien hemm fil-pajjiżi komunisti. Jgħidu Jgħidu, kien hemm l-ugwaljanza. Iva, vera kien hemm l-ugwaljanza. L-ugwaljanza tal-faqar imma. Għax kulħadd kien fqir, ħlief l-uffiċjali tal-Partit Komunista. Ekku kif għedt, il-komuniżmu li kienet hija l-inumanità tas-sistema kienet għax aħna nitkellmu fuq ħafna dittatorjat imma pereżempju ħa nitkellem xi ħaġa li skoppjajt hekk u Eh, danna kien hemm kamp li jiena naf żgur anki tkellimt ma' persuni li kellhom familjari tagħhom ġo fih, ġo post jismu Pitext ġo Rumanija, fejn litteralment ehm, il-bniet kienu fil-waqt li f'kampi ta' konċentrament kienu tal-Nazisti kienu joqtlu hemmhekk, kienu jifgassjaw, kaħdmu tal-biża', eh? dawn kienu bil-malu kienu literalment xogħolhom iġennuk. U din hija xi ħaġa li pereżempju jġelduk mal-familja, ineħħulek kull umanità. U biex inti eventwalment ir-rieda tiegħek issir ir-rieda tal-istat. U anki s-sistema edukattiva tagħhom kienet hekk. Ġifieri hija xi ħaġa tal-biża' anke jekk tara s-sistema Ċiniża taċ-Ċina Komunista, Eċċe tal-biża' u meta tisma' nies tgħidlek teoloġija taqgħad it-teoloġija mal-Marxiżmu. X'sa naqdu? M'hemmx taqgħad il-Marxiżmu ħażin huwa sistema ħażina kundannabbli u kundannata. Ġifieri. Mhm. Issa semmejna lil Kardinal Ratzinger, nafu dana anki fil-filmat jiena qed speċi dana kien wieħed mill-periti tal-konċil, anzi wieħed mill minn dawk tan-Nouvelle Théologie biex niftehmu l-Nouvelle Théologie teoloġija ġdida li suppost kellha timmodernizza t-teoloġija. Però mbagħad f'mument inbidel Ratzinger. Ejwa, ejwa. X'wassal għal din il-bidla fih? Eh, eh, well, eh, dak iż-żmien Father Ratzinger kif tinti kien espert wieħed mill-esperti tal-isfir Ġermaniżi fil-Kunċilju, kellu pożizzjonijiet avangwardisti ħafna u anki perikolużi mill-pożizzjonijiet teoloġi Biż-żmien imbagħad ġie appuntat Arċisqof ta' Munich, ġewwa l-Ġermanja, u ta' ta' kleriku intelliġenti li kien, għax anke meta kien progressista kien intelliġenti, ta' wasal għar-realizzazzjoni li dak kollu li kien qed iseħħ wara l-Konċilju, skont hu ma kienx konformi ma' dak li l-Kunċilju kiteb stess Hu stess, il-Kunċilju kiteb fid-dokumenti tiegħu. A kif jista' jkun ngħidu, per eżempju, fuq id-dokument tal-liturġija li l-Latin għandu jibqa' importanti u mbagħad daqshekk il-vernacular? Kif jista' jkun illi ngħidu, per eżempju, illi l-kant Gregorjan għandu jkun importanti ħafna fil-liturġija u ma tisimgħu hemm kien? Huma kien hemm affarijiet oħra gravi, jekk mhux iktar gravi, Hu wasal għar-realizzazzjoni illi d-dokumenti tal-Konċilju jekk tinterprethom b'din il-lenti illi għandhom ikunu l-kontinwazzjoni tat-tradizzjoni mhux l-oppost, jgħidu mod. U dak li kien qed jiġri fil-Knisja, jgħid mod ieħor qed jiġri mod ieħor u il-pożizzjonijiet tiegħu bdew jissolidifaw. U jgħid, L-affarijiet m'għandhomx ikunu hekk, ejja mmorru fuq l-interpretazzjoni korretta tad-dokumenti tal-Kunċilju, dejjem skont hu, u l-tradizzjoni niddefenduha. Hemm il-ħaġa interessanti hija li. joħroġ b'din l-ermenewtika tal-kontinwazzjoni li jgħid isma' il-problema ma kinitx il-Kunċilju, qas id-dokumenti tal-Kunċilju, il-problema kienet l-interpretazzjoni ħażina u żbaljata tad-dokumenti tal-Kunċilju. Wieħed jista' jargumenta mod ieħor u jgħid imma jekk id-dokumenti minnhom infushom huma ambigwi u jistgħu jagħtu lok għal żewġ interpretazzjonijiet differenti, sinjali li hemm xi ħaġa ħażina. Fil-fatt din tal-ambigwità naħseb hija l-iktar ħaġa li l-Knisja saret tagħmilha ħsara. U din għal tas-sittinijiet. Fis-sens li li jekk taqra d-dokumenti kattoliċi u anki kitbi teoloġi, per eżempju, s-summa teoloġika ta' San Tomas ta' Aquino, eh, ma kienx ikun hemm lokal dubju. Eżatt. L-affek kienu mm-hmm. ċari. L-iskolastika, ġi kienet it-teoloġija tomistika ta' San Tomas u tal-iskola tiegħu, Kienet tkun ċara, il-punti kienu kunu ċara, jekk inti taqra jekk taqra trattat tomistiku tinduna isma' il-memx lokal dubju. Jekk taqra dak li ġej minn mitoloġija l-ġdida ħanajdu hekk, kollox dubjus. U l-frott. Għax jista' jiġi interpretat b'iktar sens iktar minn sens wieħed, fortunatament, hija. U hawnhekk twassal għal dak li ġara, pereżempju, li beda mis-snin 60 u għadna sal-lum. Ġiet titkellem pereżempju dak kif studja fil-fakultajiet ta' teoloġija, pereżempju, kellek universitajiet saħ kattoliċi li minnhom ħarġu l-iktar nies revoluzzjonari u li għamlu ħsara u eretiċi eżatt. Saħan sitra kien hemm moħt minn nistarajn naħseb maħni skandalizza l-ħadd imma il-parti l-kbir tat-terroristi tal-Brigata Rossa kienu ħarġu minn għaqdiet kattoliċi u minn universitajiet kattoliċi. Jekk taqra Renato Curcio l-kumplament ta' dawn it-tip ta' nies u mhux fl-Italja biss, jiġifieri anke fl-Amerika, hija inkredibbli kif ġat. U dina wassal minħabba din l-ambigwità li ġiet mgħallma. La. Iva. U qed naraw din l-ambigwità anke bħalissa sfortunatament fis-sinodu dwar is-sinodalità għax hemm kien hemm min isqfijiet u anke kardinali bdew jattakkaw pubblikament it-teoloġija ta' San Tumas d'Aquino, it-teoloġija Tomista. U t-Teoġetomista hija l-pedament teoloġiku tal-Knisja għax irnexxielu jgħaqqad dak kollu li kien tajjeb fil-filosofiji pagani ta' Aristoteli u hekk u jgħaqqadha mad-duttrina Kattolika. U dawn l-attakki li qegħdin isiru fis-Sinodu dwar is-Sinodalità qed joħolqu mhux biss ambigwità imma n-nies qed jinkwetaw ħafna x'sa joħorġu bi dawn l-affarijiet. Meta tara Kardinali isfijiet u saċerdoti li qegħdin hemm Ruma jattakkaw pedina importanti tat-teoloġija Kattolika vera tibda tinkwieta. Ekku, ekku. Fil-fatt, fil-fatt waħda mill-affarijiet inkwetanti meta tattakka għal San Tumas u li jekk tattakka għal San Tumas ħa tasal għal San Wistin, jekk ħa tasal għal San Wistin ħa tasal għal San Pawl. U tmiss ir-Rivelazzjoni, tmiss l-Iskrittura. Fil-fatt, f'ċertu aspetti, llum qed naraw anke attakki fuq dak it-tagħlim li għandna, it-tagħlim Pawlin, speċjalment fejn tidħol sesswalità, fejn tidħol relazzjonijiet bejn bejn is-sessi u bejn nies tal-istess sess. Ħafna drabi San Pawl jiġi attakkat bħala miżoġenu, omofobiku. San Pawl, nitkellmu fuq il-xi ħadd Afrikan ta' żmien ilu kien qalli, qalli wara, qalli meta nisma' dawn l-affarijiet, Qalli, Għax meta nisma' dawn l-affarijiet jiena ninkwieta għax dawn huma qed tattakka l-Iskrittura mazza. U meta jħolġu minn ambitu Kattolku, ktaħem il-ħsara, x'kieku għaltu tisma' bniedem li m'għandux edukazzjoni ta' xejn, għaltu nies li suppost jemmnu u jibbażaw l-twemmin tagħhom fuq dak li qal San Pawl. Iva, veru, verissimo. U nixtieq nikkonferma dak li qed tgħid, dawn l-attakki kollha illi jsir minn ġol-Knisja kontra San Pawl u jpinġuh bħala mostru U dan meta r-realtà kien totalment differenti, tant kien brillanti San Pawl teoloġikament kien iktar brillanti mill-ewwel Papa, San Pietru. Għax meta San Pietru qal, Isma', minn issa 'l quddiem min irid isir Nisrani, l-ewwel irid isir Lhudi u jrid jgħaddi mill-proċess jekk hu raġel ta' ċirkonsiżjoni. U San Pawl waqaflu, issa kien jaf San Pawl li San Pietru kien l-ewwel Papa, waqaflu qallu x'jiġifieri? bniedem Grieg jew Ruman irid isir Nisrani, irid isir Lhudi l-ewwel, biċ-ċirkonsiżjoni u mbagħad isir Nisrani, qallu għandek żbalt, ah. Jiġifieri, u San Pietru tal-ewwel Papa aċċetta li kien żbaljat u aċċetta kif qallu San Pawl, le, min irid isir Nisrani, isir Nisrani direttament, ma jsirx Lhudi l-ewwel. Fil-fatt, l-umanità u s-sabiħ ta' San Pawl, ta' San Pietru tarah fl-ittra tiegħu meta jgħid dak li jgħid dak li jgħid Pawlu, Emmnuh, oqogħdu fuqu alla volja hu tqil biex tifhmu. Jammetti li nistgħux San Pietru kien sajjed u forsi bniedem sempliċi ħa ngħidu hekk. Imma San Pawl kien istruit. Imma San Pawl kien bniedem struit u apparti li għalmu Ġesu stess kif eh, fl-Arabja, allura San Pietru għaraf anki hu bħala l-ewwel papa għaraf li jisma' Dal-bniedem għaref għandu għandu dal-mandat u noqogħdu. Issa b'dan ħsibiet nagħlqu l-programm tal-lum. Nistednukom għal programm li jmiss, fil-programm li jmiss ħanaraw il-kontrorevoluzzjoni u l-kontrorevoluzzjonarju. U ħanaraw kif din il-kontrorevoluzzjoni hija possibbli. Jew hija possibbli. Għax kultant isib min jaqta' qalbu jgħidlek isma'. Imma aħna li għandna l-Ġesu magħna, li għandna l-wegħdiet ta' Marija Santissima, speċjalment fid-dehriet ta' Fatima, m'għandniex għalfejn naqtgħu qalbna. Għalhekk nirringrazzjawkom talli segwejtuna u nistednukom għall-programm li jmiss. Grazzi.